Хостелдан чыктым. Икенче хостелга барам. Икенче хостелга бару алдыннан мәчеткә җомгага барам. Азан булырга тиеш бер 10 минуттан карагыз. Мондагы услужный системалар вообще кемне уйлап бетергән икән бөтенесен? Вообще гаҗәеп монда. Джунгли. Вот. Бер юлны чыгыр өчен теге э, әллә нинди ниләр йөрергә кирәк, бик күп. Поворотлар ниләр. Менә бит инде нинди матур вид монда, күрә аласыз. Бу кстати ни? Дөньяда второе самое высокое здание в мире. 679 метр, 680 метр почти. Моннан биегрәк только Бурдж Халифа гына. Менә безнең өстән метро бара. Монда метро бар. Монда монорельс бар. Монда

Монда мәчет алдында огромный территория тыгыз. Теге Палестинада газда булган бардак белән монда халык бөтенесе ни значуын кигәннәр, Палестина значуын кигәннәр. Кемнәр куеп була? Ну, мин үземнең сумкама салдым. Әкренләп кенә менәбез. Мәчет зур булырга тиеш. Да, я шундый заллар. Центральный зал кайым икән? Центральный залда бурын калмады. Тегендә халыкның алдына чыккач күрсәтермен. Бакар шундый залда утырам. Шундый матур заллар. Җомга намазы бетте. Бетердек. Вот. Урамда митинг бара. Палестина хөрмәтенә тәкбир, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип кычкыралар. Куркып торам инде бер инде котырулар башланмас микән? Ата аны сүзләргә обычно митингларда куялар. Зданиелар җимерергә баралар. Анда телефон ишетелмидер, но колакка нык ишетелә. Урамда анда бик көчле халык җыелган. Андый Хаттабич кебек киенгән кешеләр дә бар монда.

Рәхәт түгел коверлары. Әле нинди ощущение, как будто третий сортный иске мосто ковер тыкканнар кебек. Скорее всего, ул яхшы ковер булгандыр, но химиясе белән что-то не угадали бугай бераз. Шундый зал намаз бетте. Центральный залда бер ике минут сыйса, менә мондый урам залларында где-то 15 мең кешелек инде бу мәчет. Может даже күбрәктер дә сыялар. Мин болай на скидку әйтәм инде. Точно ничә икән белмим. Күпме төшә икән монда. Ну, уже даже 15 кенә түгелдер. Чөнки анда тагын этаж бар болай. Моның копиясе булса 30 мең бардыр. Балыклар. Балык җыелган.

Кайсы ягыннан кергәнмендер. Астагы корпуслар менә монда учебный класслар, әле анда да бар. Аннары тагын бер этаж бар икән. 40-50 мең кеше ятар монда. Ха, интернеттан карарбыз, әйтербез. Ну, әкәмәт зур икән бу мәчет. Теге именно зданиесе үзе 1-2 мең кешелек кенә. Ә менә бу проветриваемый корпус әкәмәт зур. Чыгабыз. Менә шулай парковка. И то меңләгән кеше митингта шундый матур урын. Хәзер шундый конкурс үзеңнең тәпшкиеңне топ дип атала. Бер башымында башлана. Монда шундый бассейка бердә бар. Әнә мин шушы балконда тордым. Манара. Тегендә әллә калар бар. Фонтаннар эшләми жалко, конечно. Солтаннар кабызырга кирәк. Монда тагын бер балкон. Ә тегендә әле куполы бар тагын. Зур мәчет бу. Там барам, барам, уже 150 метр. Базар ясаганнар монда. Мәчеттән чыгу белән өй җомгадан чыгасың дагын. Аласың, ашыйсың, нәрсә генә юк монда. Әйберләр дә бар, продуктлар да бар, готовый обедлар бар. Бөтен әйбер бар. Но меню бюджетный турист өчен не сказал бы, что арзан. Мин центрдан киттем, икенче хостелга таба барам. Монда инде гадирәк кешеләрнең яшәгән тормышларын күрсәтәм сезгә. Менә шундый трехэтажный домнар. Ул бик күп урында 4-5 дә бар да. Һәм цокольный этаж бөтенләй ни инде парковка. Машинаны калдырып китәсең, өеңә менәсең. Вот. Менә монда уже әзрәк байрак кешеләр тора бит инде. күрә аласыз. Монда уже күпкә шулай ди домнар. Шушындый синең бакчаң территорияң юк, кертеп башынан куярга гына мөмкинчелегең бар максимум. Бамбук үсеп утыра, кстати, урамда. Вот. Шушындый хәл. Монда инде центрда яшәмәгән гадирәк Шәһәр тормышы шундый домнар инде. Күрә аласыз. Шундый тип домнар. Хостелга урнаштым. Хостел, честно әйткәндә, двухкомнатный квартира, менә шундый бәләкәй генә бүлмә. Переделанный хостелга. Монда 6 кеше йоклый. Но зато бу 20 нче этажда. Карагыз, нинди биеклектә мин. И Кап-кара иттереп болыт килә, күрәсезме? Кап-кара иттереп болыт килә. Яшен яшни. Бөтен шәһәр күренә монда. Ну, бөтен шәһәр дип арттырам инде, чөнки бу шәһәрнең центрыннан ерак. Центрына тегендә мин булган җир. Вот, мин шунда тора идем. Менә теге зур башня. Мин зур башнядан 1 километр тордым. Вообще капитальный яңгыр килә. Кап-кара иттереп яшен-яшни бөтен җирне. Монда мәчет бар якында. Тегесе дворец короля. Вот минем карават ничек удобный. Кыйммәт түгел бу 500 сум 530 сум бер төн кунырга монда. Вот, ну, не инде. Бүлмә кечкенә и, честно әйткәндә, туалет бер, 14 кешегә бер туалет, чиратлашып. Э, кухня никакущий, коридор не очень. Жин, пакистанецлар, индуслар монда әзрәк нечистоплотныйрак шул. Зато менә мин шушы витка алданып килдем, карагыз.

Кичке прогулка чыктым әле, дуслар. Монда безнең яши торган район кырыйда шундый базар ясаганнар. Шундый базар. Бәяләр менә. Честно әйткәндә, Российский бәя белән чагыштырганда почти бер. Менә виноградның бу коробкасы 200 ничә сум тора. Вот. Мандарин кыйммәт. Нәрсә дешевый? Манго дешевый. Манго чыннан да дешевый. Чиста әйткәндә, Россиядә 200 тәңкәгә мангоны алсаң бер штугын, монда бер мангоны 50 сумга алып була базарда. Кибеттә юк инде, кибеттә кыйммәт тора. Зато ни? Монда базарда яхшы арзан бәягә табып була. Шундый әйберләр саталар инде. Мин әнә тегендәрәк яшим. Шундый сладкий әйберләр саталар, баллы әйберләр дә. Напиткалар да саталар. Киләсең дә, аласың да, эчәсең. Монда әнә теге постельный комплектлар да безнең якта кебек яраталар. Кайнар ризыклар да бар. Бөтенесе бар. Хатын-кыз әйберләре дә, ир-ат әйберләре дә. Шәһәрләрдә нәрсәдер постоянно Вот. Шул манго арзан инде. Dragon fruit арзан. Бездә бит именно dragon fruit бик кыйммәт тора. Монда арзан тора. И более-менее менә бу ниләр инде яшелчәләр арзан. Калган әйберләр обычно кыйммәтрәк. Ә шундый урамнар

Бу 35 градус почти круглый год. Монда кондиционерсыз бернинди квартир, бернинди дом юк. Яшәп булмый монда кондиционерсыз или вентиляторсыз. Шул кадәр кызу монда. Вот, хөрмәтле достар, шулай кешеләр яшиләр.

и бар поиск. Вообще күп монда транспорт әкәмен. Ну что ты, ну поиск самый непопулярный дип әйтәм инде. Ну, блин, самый чиста, самый аккуратный, бер ни пробкада тормыйсың, рәхәт. Ну, кеше монда әз, чөнки моның направлениеләре әзрәк бик үзенчәлекле. Бирәк метро йөри бит инде, оставлар. Чыктым. Менә сиңа мә, нинди матур скала. Басы инде ниндидер маймылдан ясалган иләк бит инде боларның. Буддийский. Кайда икән моның центральный входлары? Центральный вход дигәндәдер. Хөрмәтле дуслар, мин килеп җиттем. Менә шундый матур җирләр. 150 ел элек бер кеше шушы пещераларын тапкан һәм инде инди халкы озак та уйлап тормаган местный индуслар җыелышып монда үзләренең милли культурный национальный центрларын ясаганнар. Аккуратлыгын әйттереп әнә шушындый храмнар төзегәннәр. Тегендә әнә теге маймыл иләхен ясаганнар, чөнки монда маймыллар бөтен җирдә күрә аласыз. Бөтен җирдә маймыллар җөгереп йөри. Әнә чүплек бар хәтта, чүплектә маймыллар. И еще куркыттылар, что кулыңнан телефонны талап алырга могут маймыллар, ди, бик опасный хайваннар, ди. Вот шундый хәлләр. Э, әкренләп кенә керәбез хәзер монда комплекска, ул зур. Анда 200-300 баскыч ди, Кәмә тергән. Шуның аша керә кирәк булачак. Бит инде шәһәрнең чите. Менә бит инде теге ни. Менә бу Хануман дидем маймылның исеме. Эчтә инде тоже бик зур скульптуралар. Менә шундый зур скала. Мені күбрәк, конечно, скала кызыктыра. Әни әйтте инде тауларга менмә дип, ярар менмәсмен. Менә менә алмыйм. Ну шушы маймыллар гына куркыта. Кулдан сикереп алып телефонны урламасалар. Чөнки монда бик урларга яраталар ди. Шушы маймыллар. Матур чәчәкләр үсә монда. Бик күп төрле төсле. Оказывается, тегендә мин жүргән җирдә вход түгел икән, вход башка. Ой, караң ничек матур монда ясаганнар. Ай. Ничек матур, ә? Водопадлары да бар. Күлләр дә ясаганнар искусственный. Карагыз ничек матур. Ну, Индия түгел, дуслар. Миңа менә бүген берсе язып җибәрде. Кайтыгыз тизрәк, Индиядә бик куркыныч. Мин Индиядән киттем инде күптән. Мин монда уже бер 10 көн торамдыр инде Малайзиядә. Монда бик матур. Бик чиста, бик аккуратно, бик культурно. Малайзия вообще ошый миңа. Барыгызга да Малайзияне советую итәм. Карагыз, ничек матур ясаганнар. Вообще шикарно. Әнә тегендә тагын бер котны ясап куйганнар. Монда күгәрченнәр җыела местный. Кибетләре дә бар әнә сразу. Менә кешеләр җыелган. Күгәрченнәрне ашаталар. Менә тагын индуист киниләр, храмнар. Индуистлар вообще шума халык. Чуть-чуть слабенько бирсәң, сразу басып алалар. Әнә монда тагын пещера тапканнар, сразу алар арендага алганнар, аннары приватизировать иткәннәр, аннары сразу үзләренең храмын ясап, хәзер ел саен 2-3 миллион кеше килә ди монда.

Ничек итеп китик инде скульптура. Вот, Малайзия үзе мусульман иле. Монда 60% торалар малайзияслар. Калган 25% кытаислар, калган 15% ниләр тора? Э, индуислар, индийслар. Вот. Безнең якта мондай бер ясасаң, сразу теге артык дини кешеләр юк, харам тегеләй былай, ә менә монда карагыз. Үзе мусульман или үзе чиста, бернинди преступность юк, культур, мультур бөтенесе дә. И шундый толерантность. Индуслар үз храмнарында, китайцларның үз храмнары, мусульманнарның үз мәчетләре, кстати, христианнар да бар монда бер процент ярым. Аларның үз чиркәүләре, беркем бер нәрсәгә бәйләнми, кем ничек динен тотарга тели, шулай тота һәм бернинди радикализм юк. Шул кадәр культур менә миңа ошый. А то бездә сразу теге бәйләнә башлыйлар. Нигә бу болай, нигә ул тегеләй, нигә ул болай. Монда беркем беркемгә бәйләнми. Даже бәләкәй шәһәрләрдә дә, бәләкәй поселкларда да бар мусульманнар белән кытайлар тора, бар мусульманнар белән индуслар тора. Беркем беркемгә бәйләнми, бик матур, аккуратно гына яшиләр. Бернинди үпкәләшү юк. Менә шулай яшәргә кирәк. Аккуратно иттереп. Радикаль сыкрыга күрә кирәк. 272 баскыч диделәр. Şu 272 баскычтан менергә кирәк. Әле Аллаһу шөкер, аяк киемне салдырмадылар, Индиядә кебек. Анда бөтен җирдә салдыралар. Томында барып бетәсең. Так. Мендем өченче нигә? Каскадка. Барабыз дальше. Маймылдар утырган бөтен җирдә. Карап. Телефон урларга дип кенә торалар. Менә тегендә маймыл.

Вот. Күп калмады, һәм менәбез. Нәфисен эчендә корып кына утыра, кемгә бәйләнергә микән дип. Хитрю болар, ә? Кешеләргә сикерәләр. Менә карап тора ул үзе. Чегән малай кебек. Килә монда, килә, карал, оппа. Карагыз, пещера башланды. Без город эченә кердек уже. Дага кылыгыз, маймыллар телефон урламасыннар. Бүген ике кешенекен урлады диделәр уже. О, монда свежий җир. Монда җүгеш. Түшәмнән нәрсәдер агып тора. Тәкъкүр аласыз. Тавчылар тама. Ху, мендек Аллаһ шөкер. Ху. Яңгыр яуган кебек монда. Капитальненько. Бүлетүче мышлар йөри монда. Ә, күрәсез, город эчендә, дуслар. Бу вообще әкәмәт матур урын. Әйтүче мышлар өчеп йөри монда. Тишек тышыклар. Яңгырлар арасында җыелган бөтен су әкренләп кенә монда тама. Менә күрә аласыз. Бу центральный зал. Монда высота до потолка 70 метр. Белмим, күпме ул 70 метр, но ким дигәндә 25 этажлы дом, 20 этажлы дом сыя моның эченә. Шундый зур груд. Мәгарә. Әй, мәгарә. Ләкин мәгарә дигәндә без инде бәләкәй бер күз алдына китерәбез. Ә монда карагыз, нинди әкәмәт зур. Мин моны аңлата алмыйм сезгә, дуслар. Моның эчендә 20 этаж зумны кыстырып куерга була. Бу кадәр зур бу. Вот, әле бу бер генә пещера, әле дальше барасың, тагы да күбрәк анда. И бер туктаусыз яңгыр тама. Яңгыр түгел инде бу, яңгыр урамда юк теге. Испарениясеме, белмим. Вообще мотор. Дуслар, монда килер кирәк обязательно, монда кәмәт мотор. Камера вообще бир алмый, чын барлык табылган әйберне күрсәтә алмый. Вот. Соңгы вакыт минем камера әле бик начар күрсәтә. Күз белән караганда, җәмәгать монда ә кәмәт мотор. Карагыз. Камера өлешчә генә күрсәтә ала. Ләкин чынбарлыкта гаҗәеп матур урын. Йөргән центральный город Галереянең беренче өлеше. Монсы инде икенче грот. Монда өсте ачык. Ой, карагыз монда сталактитлар. Ничә сталактитлар матур монда. Шикарен. Dostlar karagız nичек матур монда. Гаҗәеп. Нинди урыннар бар. Ничек Аллаһы Тәгалә матур иттереп ясый. Күрәсез, нинди гротлар, нинди мәгарәләр. Гаҗәеп сүз юк. Никадәр матур монда. Менә монда карагыз. Шуны шулай иттереп. Чүк-чүк-чүк-чүк-чүк менеп китәсең. Гаҗәеп матур, конечно. Чыгуга таба барам. Вот, бик матур, әкәмәт. Гаҗәеп урын. Барыгыз да килегез, күреп китегез обязательно. Монда всякие сувенирлар да бар. Ну, в основном шул мин инде. Петронус башнялары белән аерымча бу пещера белән бәйле булган әйберләр күрмәм. Мотор инде, мотор сүз юк.

Узун маймыллар алып киттеләр. Менә монда без тоже карап утыра инде нәрсә алырга микән дип. Менә суны эчәргә маташа. Ачалмыйан чаты. Әле дә ачып карый, былай да ачып карый. Братчиклар җыелган. Ә, ачты күрдегезме? И суны агыза. И шулай иттереп эчә, кара әле ятсыз. Кулыңа тотып эчәне. Кайтып эчмиләр инде, хайван кебек эчәсең. Ә хәтта хайван битәсең. Тегеннән чә хәзер агып киткән җирдән. Эй. Тамай итеп эчә дә белми. Тамай монда бөтен җирдә. Җыелдылар монда фанда. Куда сюда сикер йөриләр. Менә мин кергәндә без Сугыша башлады. Әнә кемдер әйберен алып китте. Thank you.

Суны теге мужик кире менеп алды аннары. Шуңа монда киләсез икән, бик осторожный булыгыз. Менә бу бәләкәй шайтаннар кешеләргә сикерәләр дә ялтыраган әйберләрне кулларыннан талап алалар. Ә сикереп туда-сюда менеп йөриләр алар. Көтмәгәндә. Шундый хитрүшләр. Дуслар, мин килеп җиттем. Нигә выходка чыгып җиттем. Йөреп чыктым. Күп дигәндә бер 40 минут үткәндер вакыт монда булганга. Вот, шуңа теләкләрегез булса, обязательно килегез. Бик матур, бик күркәм. 20 минутта да йөреп чыгып була, 1 сәгатьтә утырып була, но минемчә 40 минут җитә бөтен нәрсәне карарга, күрергә. Так шундый хәл. Маймылларны моннан да күрәсездер әнә. Тегеннән кешеләр йөри, моннан кешеләр йөрми, чөнки менә монда чүрсәң, маймыллар бәйләнә сиңа. Шәһәрнең бер өлеше булган бу, шундый обычный йөргәннәр, эшләгәннәр, монда әле ниндидер бер Әйтеп китик инде. Ветхий поселок булган, бик иске генә алама гына домнардан. Но соңыннан кемдер менеп, менә бу пещерларны эзләп тапкач, раскорчып иткәч, бөтен нәрсәне сүтеп, җимереп, монда бит инде шушындый туристический центр ясаганнар, туристик үзәге. Бик матур килеп чыккан. Булса, кулыңа попугай, тегендә бер попугай. Монда ак елан, кара елан, сир елан. Шушы бөтен ерткычны кулыңа төшеп, атага төшә аласың инде теләгең булса. Минем бер дә теләгем юк. Җыланнар иң яратмаган әйберләрнең берсе.

Шул аларның менә бөтен җирдә чәчәк инде, үзегез беләсез, индеецлар чәчәк яраталар, тегеннән монда куярга, храмнарга алып баралар. Вот. Менә бит как услар үсә, күрсәгез, үсте. Вот, кемдер хуҗалары. Менә монда трасса кырыенда тоже Пальмалар не как усорията күреп булса. Хәзер сезгә хакус күрсәтә. Ничейный. Менә җирдә как усорията күрсәгез. Беркемнеке түгел. Бу храм кырыенда бит инде, храм дип моны Туристический комплекс бу индуистский бит янә балалар мәктәп монда. Индонезиядән, әй, шушы Малайзиядән нәрсә шады? Теге минимальный проблемнар ниләр булмас өчен нәрсә эшләгәннәр? Малайзияләрнең үз мәктәпләре, индийцларның үз мәктәпләре, Кытаистларның үз мәктәпләре. Европейслар үзләре аерым европейский школга йөриләр. Вот шундый хәл. Автобуста бит инде гел талашалар. Яулык бәйләттермиләр, тегеләй эшләттермиләр, болай эшләттермиләр дип. Менә үз мәктәбегезне ясагыз да, ничек телисез шулай йөрегез. Менә монда ясаганнар. Һәм беркем дә бәйләнми. Кытайский мәктәптә нинди традицияләр, нәрсәләр бар анда? Ансы аларның эше, алар мәктәбе бит. Главный программаны үтиләр, үтиләр. Вот. Менә мин индийский мәктәп кырына үттем. Индийский мәктәпнең эчендә Ленин бабайның скульптурасы урынына анда әле инди ниләр Шивалар, Кришна, Мишналар, Вишнулар тора. Беркем дә бәйләнми. Алар мәктәбе, частный. жизнь. Алар үзләре эшлиләр, ничек телиләр, шулай маташалар. Шулай итәргә кирәк. Җөрим чиста. Индийский микрорайонга килдем, күрәсез, опять Индия. Кстати, бананнар үсә. Кемнең кем икән бу бананнар? Киргә ярамыйдыр инде. Вот. Индийцлар булган җирдә чисталык юк инде, дуслар.

Хәзер инде икенче атна Малайзиядә. Но кокос суын таки эчмәгән идем бердәген. Сүтеки эчеп карага булдым. Беләсме, күбегез эчкән бардыр, мин беренче мәртәбә эчәм. Минем өчен ни кебек тоелды бу? Кайын суы кебек. Вот, кайын суы эчкән кебек. Кемгәдер башка тәм тоеладыр инде. Әзрәк балдырак суын нормально бара. Эчтәге менә бу нин ашап булыр микән? стружка стружкасын кокосовый итеп алай бер белмим беренче мәртәбә ашап карыйм мәчеткә кердем күрә аласыз бу кытайский район но мәчет монда зур бар вот кешеләр йөри артык тотылмаса да өйлә намазында Бер 35-40 кеше булдык. Кергәндә шулай тәхәрәтханәләр тора. Просто киләсең дә, җуынасың да, керәсең дә, китәсең. И бу мәчет бик үзенчәлекле. Чөнки бу күбрәк исламский центрга ошаган. Монда бик күп заллар, бик күп бүлмәләр, төрле мероприятиеләр уздыра торган. Как таковое здание Мәчет кебек кырылган манаралар, куполлар, но әйтеп китик инде. Вот куполы, вот манарасы. Намаз укый торган залы бер 10% бөтен бинадан. Калган бөтенесе заллар төрле, дәресләр, ниләр анда. Бик күп мероприятиеләр оештыра торган урын инде. Менә если не многоэтажный Малайзия, менә шушында инде ул Колумбур. Шушында типта күрә аласыз. Агачлар үсә. Киң булмаган юллар, шундый узкий гына юллар. Вот, җыракта многоэтаж кына торса, калган җирләрдә Шушындый бер этажлы, этаж ярым мансард белән или ике этажлы домнар тора бит инде. Бу инде хәлле кешеләр тора инде монда күренеп тора. Монсы да более-менее хәлле кешеләр. Вот. Чәчәкләр бик күп, чиста монда. Аккуратно. Елга ага бит инде күрәсез монда елгалар. Күп чөнки постоянно яңгыр. Шуңа елганың суда теге ниндидер бер җитешмәве юк. Су җитә монда. Влажность мощнейший. Менә шушы бер этаж домнар.

Социальный жиль якынрак килгәч, наоборот, анда бик матур домнар булып чыкты ул. Аларның дворлары охран белән кереп китә булмый анда любой кешегә. Менә күрә аласыз. Шулай яшиләр инде. Мин бит инде үзем сәяхәттә күрсәтергә тырышам. Домнар, ничек кешеләр яши. Менә күрә аласыз, чисталыкны бер чүп юк. Бар чүпле урыннар. Но аларны табырга авыррак шул. Менә монда кеше тора бит инде.

Домга керер алдыннан менә, например, монда кереп карыйк. Алар асып куялар. Үзләренең теге пытларымы, ниләреме, значоклары менә монда. Китайский значок. Вот. Монда тоже китайский значок. Иске машина да бар монда. Монда тоже. Ну, бу Кытай районы инде бу. Мин китайский районда яшим. Ул считается дешевый район. Вот. Бар малайский районнар, бар инда, э, ин, э, индуистский районнар. Как всегда инде, үзегез беләсез, индуистский район самый пычрак. Менә урамда ебер киптерәләр бит инде. Чәчәкләр үстерәләр, агачлар үсә бит инде. Ну, а чисто, чүп юк монда. Этләр дә бар. Бу китайский район инде. Бу, кстати, Камри. Хәтер яшиләр. Бик матур, бик чиста. Менә машиналар ачык. Кайбер җирдә ишекләр ачык күрдем мин. Бикләмиләр. Монда теге андый нык урлау, ни проблемасы юк инде, Аллаһка шөкер. Монда ул яктан тәртип. Индия белән монда колоссальный аерма. Менә бу минем яшь чакта иң яраткан машина. Мин хыялланайм мондый машина алырга. Peugeot 406. Хәзер инде иске Калимагин уның кирәге дә юк. Менә детский парк кебек монда әйбер ясаганнар. Кереп җал итеп чыга аласың шундый матур агачлар. Аккуратно, чиста, җыештырылган. Вот курала светинде шулай ук. Частный секторны. Бөтен җирдә канавлар, каналлар монда су аксын өчен. Чөнки постоянно яңгыр булгач, моны белмим. Может суырга да может тор. Якын килмәскә үтсә. Вот. Индуистский домнарда инде үзегез беләсез нинди значок. Андый значокны Россиядә күрсәтергә ярамый. Свастика значогы. Ул индуистский значок бит инде менә күралас эчке двордан чыккычлар ясаганнар. Вот, менә шулай яшәп яталар инде. Вот, сәлам алейкум. Так, бусы Primary school tuition class. Бу начальный мәктәп частный. Ә, бу продленка тибында инде. Килеп, балаларын укытып, китеп калдыра аласың инде. Учеты бикле. Вот, менә монысы инде монага этажный дом. Монда әллә ничә квартира инде. Өч этажлы дом, дүртенче этажда бар, мансард формасында. Кайбер урыннарда шулай кытайский храмнар, индуистский храмнар эләгә. В основном шулай чиста, матур, аккуратно. Бөтен юл каралган, әнә тегендә тоже күраласыз инде. Моннан ул мәзәк күренә, якынрак килсәң, чистан да матур. Вот, но шул проблема монда. Яңгыр и кызу. Влажность бик көчле. Влажность белән проблема булса, авыррак инде. Менә миңа лично бик җиңел түгел мондый влажность белән йөрергә. Менә китайский храм, кстати. Тегендә мәчет булды бер ярты километр элек. Даже бер 300-400 метрдыр. Монда китайский храм. Монда кытайлар кереп, үзләренең әйберләрен эшлиләр инде, кытай халкы. Вот. Дачрак барсак, индуистский храм ләгәчәк. И бөтенесе дә бик матур, бик тәртипле, матур иттереп яшиләр. Бернинди талаш, бернинди якырыш, бакырыш юк. Бик күркәм. Әнә тегендә зур дом тора, 33 этажлык. Анда квартирны, шул ике бүлмәле квартирны передел итеп бер җегет, Даниил исемле җегет, сдавать те арендага инде. Без шунда 14 кеше торабыз. Вот. Данил үзе кунса, кунмаса инде, унөч, дуслары килмәсә, унике булабыз инде. Ике бүлмәле квартирда унике, унөч, ундүрт кеше яшибез.